Eżiz telespetaturi, merħba għal programm ieħor Vale. Miegħi Karlo u ma' Sinjura Vale li qiegħda ħdejja. Illum tajtu l-unur jibdaw. Iva, iva.
Għadda dejjem jien nibda xina paċpaċ ħafna. Lura, ħallejt fidejk eh, il-kallu. U vera tajjeb, eh? eh biex kunu tafu ħames sekondi ilu għajt li ta' biex t-tajjeb. Imma jina naf kem inti versatili u versatili f'kollox. Tant inti versatili li kull darba li niġi hawn nibda nara l-affarijiet jinqalbu minn post għal ieħor, iva. minn naħa għal oħra, affarijiet ġodda, affarijiet li jkunu hawnhekk. Iva, u kultant.
Oħrajn jisparixxu. Ma direzzjoni tajja tmiex inkun qed irresa l-affarijiet mhux fil-ħin tagħhom. Qabel suppost.
Eżatt, eżatt. Illum għandna ukoll mistiedna interessanti li se nkunu qegħdin nitkellmu magħhom, eh, però naf li inti wkoll ħejjejt proġett ieħor interessanti. Iva, dal-proġett ilu ġej mhm. eh, u dal-proġett ħajkun eh, din il-lampa li għaw ħdejja. Sewa, dik konna bdejna il-shades taħħa ġver. Eżat, għamilna xejn. Issa l-lum ħataħt ibdil l-isfel. Iva, xinti konta. Eħe, ma tanġi Ma ġobiex, l-ura ħan biddilu. U ħanuża il-reċetta tal-corn flour.

Kull m'għamilt żidt din il-forma, forma li ssaħħanha u titgħawweġ u mbagħad twaħħalha bil-kolla u tibqa' kif inhi. U x'tip ta' kolla tuża?
Li tkun, jiena ġieli nuża kolla tad-drapp, kolla tal-mastrudaxxa. Li jkun, basta twaħħal. Il-kolla tad-drapp l-aħjar waħda li nsib, iva, iva, iżżomm ħafna iktar. U mbagħad tajt il-kuluri u tajt ftit wax, taf kif. Jiġifieri vera xi ħaġa ordinarja illi ħafna jien ngħid għalija meta jkolli żejda minnhom isni ngħid daw senhom il-bihom jew ma rridhomx iva, fit-terrazzin iva. tiegħi. Imma l-aħwa kif bidilta u ġibta. Eh, jiena żomma ġewwa dik.
Differenti. Dejjem kollha xi ħaġa differenti ġo fiha. Però jiena darba żbajt waħda tal-fuħar kif iva. għallimtni inti u qiegħda barra mhm. u għada kif kienet. Proset.
Sinjal jagħmel ta' tajba. Baqgħatli, baqgħatli, ożajt iż-żebgħa ta' barra. Iva. Importanti, importanti li iż-żebgħa hija mhm. bbażata fuq l-ilma. Iva.
U li ma jkunx fiha kimiċi li huma ħżiena għall-ambjent. Eh, imma jiena ħsibt li għax iż-żebgħa għandha bażi ta' ilma xi ħanamilha barra se tinħall. Le għax imbagħad hemm eh, tipi differenti skont il-komponenti li jkun hemm ġoż-żebgħa. ġieli jkun hemm pereżempju x-xema diġà ġo seba' ġieli jkun hemm pereżempju aġent li jissilja allura int ma jkollokx problema. Jiġifieri xorta tista' tuża żebgħa tajba 'l barra li hija mhux ta' dannu għall-ambjent fis-sens illi tkun ibbażata fuq l-ilma. Eżatt, dik importanti ħafna għax inti ovvjament jekk ħa tuża prodotti li jkun fihom kimika l-ewwel ħaġa mhix tajjeb għalik minħabba li joħorġu ċertu tħaħel li jitlu fin-nifs, speċjalment jekk tkun bati eh, b'xi mart respiratorju jew inkella persuna tkun tkun fit-tqala. Imma di żeba jista' juża kulħadd anke tfal. Li dejjem ifittxu żeba li tkun ibbażata iva, iva. fuq l-ilma. Anke biex nadda fil-pniezel. Ma toqgħodx tuża iva. kimika mbagħad. Eżatt, eh, ma tużax kimika, eżatt, u tuża suppun tal-platti. Issa x'tat nixbet l-attenzjoni ħafna drabi jkollna aħna ċertu affarijiet li jkunu żgħar bħal statwi żgħar u nibdew narawhom ftit strambi għax m'hemmx għoli biżejjed. U fil-fatt hawnhekk għandi din l-istampa din l-istatwa li hija żgħira mhix ħafifa. Kemm ħelwa.
X'għamilt?
biex qollejtha ftit. Mhm. Użajt żewġ kotba. Mela daw il-kotba għamilthom jien ukoll, daw kotba normali, ġifieri daw. Ehm, dan fuq Dali, per eżempju, mhm. fuq Salvator Dali u dan huwa fuq il-pjanti. Eh, irranġajtilhom qoxra ġdida. Eżatt, għamiltilhom qoxra ġdida u eh, nużhom biex nolli l-affarijiet iktar il fuq ħalli jkunu jidru iktar f'dal-każ, fl-istudjow tagħna, imma id-dar jħolqu ambjent vera sabiħ. Issa, ikun hawn ħafna drabi anke kotba li tgħid imma dal-ktieb jaħsra ma rridx narmih għax ħafna karta, imma ma jogħġobnix, pereżempju, jew m'għandix bżonnu. Faċli li nibdluh f'xi ħaġa hekk, bl-istess teknika ta' dik. L-ewwel kotba li jiġuni f'moħħi huma dawk il-kotba tal-enċiklopedija li kienu jbigħu bibbiet. Ħafna nies jarmuhom għax ġieli narhom wara l-bibien. Iva, jkun hemm ħafna minnhom u dawk Bla għażeba, ftit disinn u ftit immaġinazzjoni tista' tirranġhom u toħloq ambjent kompletament differenti kemm biex tiddekora u kemm anke biex issebaħ il-librerija tiegħek. Mela min għandu jibża' ftit għalihom u jkollu naqra ħin jista' joħloq xi ħaġa sabiħa hekk. Eżatt. Kemm hi sabiħa.
U anki jien jiġu f'rasi. Kien ikollna dawk id-dijarji qabel, il-kumpaniji kienu jinqasmu dawn id-dijarji kbar hekk. U għad fadalli minnhom ta' snin li għaddew. Eżatt, u dak jista' jiġi l-istess. Nista' nagħmlu hekk, tajtni idea. Eżatt.
Naħseb anke it-telespettaturi tagħna għaġbithom din l-idea. Mela llum ħa tagħmel il-lampshade u ż-żbela. Iva, iva, jiena ħa naqbad il-lampshade, ħa mmur in-naħa l-oħra fir-rokna tiegħi. Sew. U ħa nħalli lilek għall-mal-mistieden li jmiss. Mela jiena ħa mmur nilqa' l-ewwel mistieden li għandna. Nixtieq nilqa' miegħi lil Albert Debono. Albert, kif inti? All right? Bonġu! Grazzi ħafna talli lqajt l-istedina tagħna. Jekk jogħġbok, għandna sufan magħmul apposta għalik. Ikolli ngħidlek, iju, iju, għall-mistiedna tagħna. Ħolqu Carlo. Reġa' tah ħajja ġdida. Sabiħ ħafna.
Għaliex aħna dejjem nippruvaw eh, noħolqu dil-kuxjenza li nkunu aktar sostenibbli, nirrispettaw aktar l-ambjent. Inti Albert ġej minn Lub Djakonija Parroċċi u l-ewwel ħaġa nixtieq nibda billi nirringrazzjak tar-rigali sbieħ ta' kummerċ ġust illi offrejtilna eh, mill ħanut ta'kom li jista' nitkellmu aktar dwaru aktar tard. U inti taħdem fi ħdan il-parroċċi. Iva. U allura forsi jkun hemm min qed jgħid li ma il-parroċċi u s-sostenibilità kif jidħlu flimkien? Għidilna naqra. Id-djakonija per se hija dik li tara li ħadd ma jibqa' lura fil-komunità. U l-parroċċi fil-verità, l-messaġġ ta' kull parroċċa hija li tibni il-komunità biex proprju tilħaq il-qofol tagħha u l-għan tagħha. U allura l-iżvilupp fil-komunità mhuwiex sempliċement Qisu l-inizjattivi ta' darba fil. L-iżvilupp kont huwa proċess li fih aħna interessati naraw mhux biss li n-nies ma jibqgħux lura fih imma li flimkien nibnu ambjent san, pożittiv fejn in-nies tgħix. Nafu kemm anke l-affarijiet lil hinn minna li forsi ma huma kbar biex wieħed waħdu jibdilhom waħdu, huma importanti u jeffettwaw immens, imma nafu wkoll illi hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu fil-għażliet ċkejknin li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum tagħna illi mhux biss jgħinu lilna nfusna imma jgħinu biex tassew nibnu ambjent, nibnu dar komuni li fl-aħħar mill-aħħar huma fejn ngħixu bħala komunità u veru nibnu dar komuni li hija dar fejn Nistgħu mhux biss ngħixu imma nikbru u nkabbru. Ġifieri u naħseb illi din għalfejn ukoll allura dak li tradizzjonalment nafuh bħala ngħinu n-nies fil-bżonn, mhm. bil-mod il-mod qed tiżviluppa f'ħidma illi tara li n-nies jarfu kif jistgħu jenu l-xurxin u jużaw it-talenti tagħhom kollha, ġifieri kulħadd għandu il-pożittiv u l-ħiliet tiegħu anke kultant ikunu moħbin, biex proprju jagħti jagħti dak li hu tiegħu lill-komunità biex l-ambjent ta' madwarna jkompli jiżbieħ. U din dan huwa dmir tagħna wkoll bħala umanità illi nieħdu ħsieb il-komunità parrokkjali. Il-pjaneta tagħna u il-komunità. Importantissima.
Ovvjament waħda tiffidja l-oħra, ġifieri m'hemmx Diki, eh, l-ambjent jiddependi fuq, niddependu fuq l-ambjent. Tista' tuħsib il-familja u tgħix f'ambjent maħmuġ? Xi wħid jew iżgħet qed titlef, jiġifieri mhux dak li naraw 'il barra biss minnha, ma anke kif ngħixu flimkien, kif kif nikkollaboraw, kif nikkomunikaw, kif kif nieħdu ħsieb xulxin u kif inkunu hemm anke b'għarfien kemm meta għandi bżonn il-komunità biex tgħinni u kif ukoll meta nista' nagħti xi ħaġa l-komunità. Kemm hi sabiħa dil-ħaġa. U kif tagħmluha, Albert? Naf illi qed tagħmluha b'diversi modi. Iva, iva. Sottili imma ġentili. Bil-kwiet, bil-ħidma Sottili u ġentili ngħidilhom. Sottili u ġentili sabiħ, ħara nużaw. Iwa, il-ħidma ma' persuni li jsibu ruħhom fil-bżonn hija dejjem l-għan tagħna mhux li ngħidu wara qed ngħinu, imma l-għan tagħna huwa li dawk li nies li jkunu sabu ruħhom daqsxejn rkub tejhom, jerġgħu jsibu is-saqajn biex jimxu u jkunu jistgħu jkunu parteċipanti attivi fil-komunitajiet tagħna. U allura eħe barra dak il-ħafna li hemm għaddej fil-lokalitajiet, ġifieri diversi huma Kull lokalità hija kultura għaliha, allavolja mhux veru. Pajjiż żgħir. Pajjiż żgħir imma tiskanta jien għandi d-dmir u l-grazzja li ndur il-lokalitajiet differenti b'ħidmieti u tiskanta kemm ħidmiet sbieħ bil-kwiet ħafna nies illi aħna nikkalkulaw li l-parroċċi Maltin jgħinu madwar 1,300 familja fis-sena. jersqu lejn il-parroċċi proprju għall-għan tal-għajnuna. U ħafna minnhom bil-volontarjat, mhux Kollu bil-volontarjat, kollu kemm hu. Għandek 280 volontier attivi, però dal-aħħar kellna ċifra sabiħa ħafna l-sena l-oħra ċentralment fil-koordinament biss tellajna 28,000 siegħa ta' volontarjat li hija xi ħaġa inkredibbli. flimkien imbagħad b'koordinament tajjeb nagħmlu dak li forsi forsi parroċċa waħedha jew lokalità waħedha ma tkun tkun ċkejkna wisq biex tagħmlu. U allura ħloqna din l-intrapriża soċjali li parti minnha u hija l-Kċina ta' Marta li f'partnership ma' Ralph Mizzi Foundation nipprovdu ikliet misjurin il-nies li jsibu ruħhom għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux isajru u ma jistgħux allura m'għandhomx biex jieklu ikla nutrittiva. Twassluhomlhom id-dar. Iwassluhomlhom il-volontiera, jiġifieri 1,200 ikla fil-ġimgħa illi jiġu misjura mill-volontiera u jitwasslu dar dar mill-volontiera, xi ħaġa li bdiet matul il-Covid u nbidlet qisu fin-natura imma tkompliet, u mbagħad għandek dak li aħna nsejħulu jidher minn barra qisu l-ħanut, imma fil-fatt huwa post fejn nipprovdu ħwejjeġ b'dinjità, imma jiġifieri l-ewwel nett nagħżlu l-ħwejjeġ, il-ħwejjeġ li jingħataw lilna jinħaslu. Jiġifieri dawn huma speċi ta' riċiklaġġ tal-ħwejjeġ, fis-sens illi tirċievu intom. Yes. Definitely. Huma ħwejjeġ li jkunu għadhom tajbin ħafna, ħafna drabi wieħed ikun ħareġ minnhom, jew inkella ma jkunux għadhom jogħġbuh, jew għal xi raġuni jew oħra jimxi għal oħrajn. Jagħtihomlna, naħsluhom, nagħżlu l-aħjar minnhom, naħsluhom. Għandkom laundry usually? Għandna laundry fil-parroċċa tal-Kalkara, fejn again il-volontiera jaħslu dawn il-ħwejjeġ li jkunu ġew magħżula bħala tajbin biex ikomplu jintlibsu. U mbagħad bniedem jista' jiġi bil, aħna ngħidulhom bil-vouchers, jiġifieri l-vouchers jitqassmu anke min-nies li jkun qed jaħdmu magħhom, u jagħżel dak li jogħġbu. Aħna kultant imdorrijin, jekk għandek bżonn il-ħwejjeġ għatik borża u m'iniex ċert la jekk jogħġbukx u lanqas jekk jgħiġukx. L-ambjent ta' ħanut li huwa, once again, immexxi mill-volontiera bla qligħ u dan kollu, però huwa ambjent li wieħed jagħti dinjità u wieħed ikompli, mal-ħajja li jkun għaddej iterraq il-belt u allura jista' wkoll jiġi jagħżel jaħsibha jekk jogħġbux dawk il-ħwejjeġ u jsib u jsib il-bżonnijiet, aħna qed nitkellmu fuq bżonnijiet bażiċi hawnhekk, qed nitkellmu fuq l-ikel, qed nitkellmu fuq l-ilbies, imma li fil-verità m'għandniex bżonn noqogħdu la nxejru b'nadar u lanqas noqogħdu nħallu l-min qisu jitkarrab għalihom. Għax fil-fatt anki nista' niġi jien ukoll, mhux vera, u nagħti donazzjoni żgħira li mbagħad tmur għal dal-proġett. ta' nies fil-bżonn. Tapprezza ċertu għajnuniet, il-ħidma professjonisti, il-mediċini. Jiġifieri kulħadd, kif qed tgħid inti, huwa ħanut għal kulħadd. Iva, huwa ħanut għan-nies biex jiltaqgħu flimkien. Fil-verità, huwa spazju fejn niltaqgħu man-nies. Spazju fejn jiena anke l-volontira stess, ħafna drabi huwa mort ta' iwa mort u kellimt, huwa xi ħaġa li n-nies jibnu l-ambjent ta' madwarhom, jiġifieri l-ambjent mhux biss l-oġġetti ta' madwarna, anzi, nagħtuhom il-ħajja aħna b'kif kif nikkomunikaw u kif nikkollaboraw. Dawn huma oġġetti li qed jintużaw mill-ġdid u allura qegħdin ngħinu wkoll l-ambjent. Tkellimna anki ma' mistiedna li kellna, Albert, fuq thrifting, issa saret popolari l-ħaġa. Kemm importanti li intom ħriġtu din l-inizjattiva sabiħa li tgħinu lil ħaddieħor permezz ta' din il-ħaġa. U fl-istess ħin ma jkunx hemm tessut li qed imur fil-landfill Kmieni wisq, fil-verità, taf kif, jiġifieri għadu kif kellna attività fuq il-kampus tal-Università fejn kien hemm realtajiet differenti ta' thrifting fil-fatt. Xi ħaġa sabiħa ħafna li mbagħad tiltaqa' ma' nies li, taf inti. Però huwa kollu ambjent ta' volontarjat, ambjent fejn kulħadd bil-mod tiegħu u kemm jista' u kif jista' jagħti dak is-sehem proprju biex flimkien inkunu qed nibnu xi ħaġa mbagħad, jiġifieri meta tgħid li għandek 'il fuq minn 800 bieb fil-ġimgħa qed jinfetaħ biex jilqa' l-ikel. Ġifieri hija xi ħaġa li naħseb kieku jkollok toqgħod tikkalkula tgħid jew taħseb fuqha tgħid ma nibdiex. Imma hija xi ħaġa li kulħadd bil-ftit tiegħu jagħti ħafna il-possibilità li ssir ukoll il-biċċa l-kbira biex ngħidu hekk.
Xogħol kbir, eh? Iva, iva, xogħol kbir li magħmul minn ħafna biċċiet żgħar. Wissa ftaħtu wkoll ir-refettorju. Ir-refettorju tal-kċina ta' Marta iva fħal Balzan huwa post fejn sissa nar ta' tnejn u nar ta' ġimgħa fil-għaxija wieħed jista' jiġi u jieħu ikla ikla nutrittiva għal darboħra bl-istess mudell tal-ħwejjeġ. Tal-ħwejjeġ.
Huwa post fejn huwa miftuħ għall-komunità kollha. Però ovvjament min għandu l-bżonn, min ikun jaħdmu miegħu il-kappillana, il-social workers, in-nies il-ħaddiema professjonisti fil-komunità, ikollhom il-vouchers minn naħa tagħna biex jistgħu jiġu b'wiċċhom minn quddiem u jiltaqgħu merba' min-nies, jgħidu kelma, jiena nieħu gost nemmen li bħal meta konna mmorru neħdu teh għand il-bar tal-komunità biex ngħidu hekk. Jiġifieri huwa post tal-komunità fejn tiltaqa', nafu llum kultant kemm il-bżonn iktar milli jikber il-bżonn anke tal-kumpannija, ta' post fejn tgħid kelma, kultant jiddispjaċik tisma' realtajiet li jgħidlek jien ngħix qalb in-nies imma nħossni waħdi. Ix-xewqa tagħna, t-tama tagħna hija l-ikel. Huwa xi ħaġa li jġibna flimkien u jlaqqagħna, hux veru? U allura r-refettorju għandu l-għan proprju hu dan, li jekk inti għandek ftit ħin, mhux biss dan, imma trid trid tiekol, ġejt u qed barra li kilt, għedt kelma u min jaf x'tajt. U ovvjament qed tiżra' ż-żrieragħ biex ikun hemm iktar laqgħat bejn in-nies li kultant, Narawhom għaddejjin imma ftit niltaqgħu magħhom. Veru, u xi kultant jinħolqu anki opportunitajiet minn affarijiet hekk. Ħafna, jiġifieri l-ideat li jibdew ħerġin, jiġifieri ma tlaħħaqx magħhom, mhux mhux fil-verità dik hi, jiġifieri. U nimmaġina li intom tibnu dawn l-affarijiet minn ideat li jkunu ħarġu minn qagħda għall-oħra. Dejjem, jiġifieri fil-fatt trid. Hija katina ta' ġid. Hekk hu. Fil-fatt ħafna drabi nidhru aħna li qed nagħmlu x-xogħol. Fil-verità hekk ngħidilhom jien, ngħidu il-wiċċ huwa tagħna. Però fil-verità aħna kull ma nkunu qed nagħmlu huwa nġibu dak il-ħafna li għaddej inġibuh flimkien. Għax kultant naħseb jiena jiġrilna bħal bħalma jiġrilek bir-ramel u jekk titfa' ponn ramel fuq dil-mejda jidhru bħala ftit ramliet 'l hawn u 'l hinn. Imma fil-verità jekk bil-mod il-mod inġibuhom flimkien imbagħad tibda toħloq il-forom bħal ma joħloq Carlo. U din hija xi ħaġa li anke l-Papa jisħaq fuqha, ir-rispett tagħna lejn ħaddieħor lejn l-ambjent. Għax l-ambjent huwa d-dar naturali tagħna, huwa hija ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Id-dinja mislufa lilna. Mislufa lilna u għandna d-dmir nagħtuha lil ta' warajna jekk jista' jkun aħjar milli sibni aħna. Dak id-dmir xi kultant qisu sar ta' sfida kbira. Iktar milli nimmaġinaw kultant. Sfida kbira, però wkoll opportunità Fil-ħajja ta' kuljum, għax kultant meta nitkellmu fuq l-ambjent nibdew naraw affarijiet b'numri forsi li huma lil hinn mill, jidhru lil hinn mill-kapaċità tiegħi jien bħala individwu. Però fil-verità hemm ħafna għażliet li nagħmlu kuljum illi, semmejt il-kummerċ ġust l-ewwel, jiġifieri kultant l-għażla hija biex tixtri l-istess prodott. Min jaf kemm noqogħdu nagħżlu għax dak x'jismu u dak x'kulur hu. Min jaf kull prodott illum għandu l-isem u l-kulur u l-varjazzjoni tiegħu. Imma tajjeb li naħsbu barra barra f'dawk l-affarijiet naħsbu wkoll, isma', jien meta qed in nixtri dak l-oġġett, meta qed nagħżel dak l-oġġett, fej fejn qed tasal l-għajnuna tiegħi biex nibdel il-ħajja tan-nies? Sabiħa, sabiħa mmens.
Grazzi ħa, lilek mhux se ntik rigal għaliex biex inkellmu. Grazzi ħafna, grazzi ta' dawn il-ħsibijiet sbieħ li qsamt magħna, grazzi tax-xogħol kollu li tagħmlu fil-komunitajiet Grazzi tagħna. l-volontiera kollha. Ekku, nirringrazzjaw lill-volontiera b'mod speċjali. Grazzi, Albert. Aħna ħnifqu għal pawża qasira ta' riklam. Bqgħu magħna, imbagħad se nkomplu. Karlo, jiżbu ħaddej.